mebɔkɔ a baba adka studio nyame ɔnhyira so nyammerɛ tie no ahwɛ adka studio ɛnɛ deɛ maka kyerɛ sɛ yɛbɛkɔ burkina faso afei wokɔ tfm radio ghana ne wiase baabi a wobɛte yɛ nka nyame ɔnhyira wo sɛ wonya mmerɛ tie no ahwɛ adka studio bible se dua mpo wotwa so a wɔde da soɔ sɛ ɛbɛfefɛ mmerɛ a ne nhini ɛwɔ asase no mu ɛmoa ba mu mu ɛmoa ba mu mu ntwerɛ ne nhwe w'akyi hwɛ w'anim na kɔ ntentensoɔ nea ɔtu akokoduro anamɔ no owie wɔ nkonimdie mu. Ehu yɛ adeɛ a ɛyɛ nipa tamfo baako paa. Ehu bɛma wagyina baabi a wogyina. Ehu ma wonkɔ w'anim da. Enti ehu nyɛ ade papa a ɛsɛ sɛ ɔsosɔ no so. Deɛ agye ɔyamyesie biara no ato nipa bi da. Nanso ɔhyɛɛ ne ho den kɔɔ n'anim deɛ a ɛneɛ nnɛ mɛka kyerɛ sɛ hyɛ wo ho den sɛ yɛ awareɛ sɛ yɛ adwuma sɛ yɛ akwantua namɔ bi ɛna apɛ sɛ wotuo ɛmoa ba mu mu wate wiɛ bɔkina mframa pa ɛfa wɔ bɔkina fa so mesi nyame wasi abɛhwɛ yɛn o nyame aka afrika asɛm ama yɛn na ɛduru baabi na sɛ woduru africa countries yi bi a na wabusa ho wabusa ho sɛ aborɔfo no ɛbaayɛ na wɔyɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛboa yɛn no wɔn gya africa sɛ na wɔn firi africa kɔɔyɛ a yɛto dwom si yɛnyɛ fa ahodeɛ no yɛde fa ahodeɛ no nso yɛ dɛn. yɛn mpanimfoɔ a yɛne ankorɔfoɔ a wɔfiri yɛn mu abɛdi yɛn soɔ no ɛdeɛ paa na wɔkyerɛɛ sɛ ampa sɛ yɛyɛ wɔn ho nam nnipa no bi na wɔn ba ma ɔman no nyinaa daabi wɔn mu dodoɔ no ara no a wɔn abɛdi afrika ɛso no wɔn amma sɛ adikanfoɔ na wɔn baa sɛ adidifoɔ wɔn bae sɛ adesɛefoɔ wɔn bae sɛ obi ɛkɔm de no na ɔde ne nsa mmienu ɛredidie na ibrahim ɔyɛ nipa soronko ɛwɔ africa seesei mommyɛma na mo na yɛnhyɛ no den na woyɛ afrikani a bɔ mpae pa ma no ɛfiri sɛ burkina faso yɛn nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ na ghana koraa deɛ ɛfa he wiase fa he mmerɛ bi mebusaɛ sɛ baabi a na ghana ni ntumi nkɔyɛ afghanistan nanso mebusaɛ sɛ ghanafoɔ wɔ hɔ ghanafoɔ ebi wɔ hɔ na kyerɛ sɛ wiase baabi ɛni hɔ nom a wokɔ ankɔhunu ghana ni nti mesrɛ wo bɔ mmɔden a na mfoni a wobɛhwɛ yi ibrahim traore ɔbɛle a city ɛwɔ hɔnom a ɛnwanwa yie nansa yi a o na wobusa ho sɛ ɔkɔbɔ ɔbesia ɔhefa hefa na ɔnya sika a nansa ɔyɛ nneɛma kɛseɛ akɛseɛ no adwempa nti no nature taa n'akyi nature bɛtaa w'akyi deɛ a Na emu agyapadeɛ nyinaa no, ɛho bɛba mfasoɔ ama wo. Mesrɛ ɔfɛ yɛkɔ ne yɛnhwɛ city a ɔrebuild no. The latest Thank you for your love and support A brand new city in Burkina Faso Our all in all Our saviour and protector The unifier The most loved Captain Ibrahim Traore Is building a brand new city in Burkina Faso

For too long, the West has profited from Africa's resources, labor, and ingenuity, all while spreading false narratives of saving the continent. But those. Hmm. Yɛda nyame ase sɛ da biara no aborɔfo no ɛpenti yɛn sɛ yɛn ahiafoɔ. Yɛadwene mu ɔhare, yɛnnim de, ɛna yɛntumi nyɛ hwee. Mmerɛ bi wɔn meeting wɔn kɔɛ wɔn se wiase nyinaa no, yɛn abibifoɔ no yɛmfa hwee nka wiase ho. Enti sɛ yɛfiri mu koraa no anka wɔn pɛ. Sɛ yɛadi yɛn ho nso a, wɔn nso moma yɛ kwan sɛ yɛne yɛn ho. Eh? ɛna ibrahim traore no ɔkyerɛ sɛ wɔyɛ nipa soronko ɔkyekyere city kuro a ɛne aburokyire pɛpɛɛpɛ yɛnte so akɔbɔ bɛsi o ne mu adwapadeɛ no a na aborɔfo no atena so a na wɔn bɛfa kɔ a na wɔn asa abɛtɔn ama yɛn ɛna papa yi sɛ ɔmɛ kwan saa ɛno ara na sɛ sɛ ɔde kyekyere ne ne kuro no hwɛ within a few days just two three uh, two years mu ni hwɛ nneɛma a aberanteɛ yi ɛreyɛ. africa yɛn kaa mu africa yɛn kaa mu adeɛ a yɛhia ne obi a ɔwɔ anisoadi ho na ɔwɔ pɛpa sɛ awurade mfa ne so nsesa ne man na wobɔ mpaeɛ a wei mpaeɛ na ɛsɛ ɔbɔ na mongyae numbers ne ɛna wei kɔyi two ɛna wei kɔyi three sogyani na wasɔreɛ ɔnyɛ politician o hwɛ nneɛma a ɔreyɛ ɛɛ ɛɛ nana kwan bɛdi ako wosa nana kwan bɛdi ako anyini sene ibrahim wanyini sene no hwɛ nneɛma a ɔreyɛ. africa nyane o nti sɛ wada a ma yɛmpɛ baabi mpia wo nto na africa nyane hwɛ west africa na uh, burkina faso na ɔmo ka sɛ ahia wɔn sene wiase baabiara Nso sɛ na nnipa yɛ wɔn asase ne ma. Hwɛ wɔn ma Francefoɔ no akɔ no. Na ayi ɔde sɛ pika bi a na wɔn ɛyɛ wɔ baabi a wɔn de tu gold ne ade ade so wɔn ntumi fɛ nkɔ wɔn sɛe no. That's white man for you. Wɔn sɛe sɛe kais no bɛɛ bɛɛ mmiɛnsa. sɛ wɔbɛgya no hɔnom daabi afei mo nkɔ nso a moaba yɛ kurom ebi na ɛkɔɔ so wɔ ɛyɛ ɔsɛe south africa wɔn gye nhini wɔ hɔnom a wɔn sɛ wɔn nkɔ bie mu a south africa ehunu amanea kɔpem mmerɛ a awurade pagya mandela yɛayɛ mo dɛn yɛayɛ mo dɛn ne fa kɛseɛ nso no ara gyina yɛn mpanimfoɔ no so bi yɛ no wɔn dua wɔn ho bododo ɛna wɔn yɛ sisifoɔ ti yɛbie biribi so kakra bi ma na ɔgye wei na gya wo nuanom ɔgye wei na nka ɛnwanwa sɛ yɛn yɛ wɔ gold na sɛ obi ba bɛtue gold no a na percentage wɔ mu no ɛyɛ ten na ten no koraa mmra no wɔnhwɛ yi a na deɛ de bɛbu nkonta koraa no bɛ yɛ ɛyi wɔde sɛ five percent pɛ. Ɛdeɛ na ɛha yɛn ɛdeɛ paa ne ɛha o mebusa mo abibifoɔ ɛdeɛ paa ne ɛha o ɛdeɛ na ɛha yɛn ɛn obi si abu yɛ dua na yɛbɔ yɛ dua kora dua ne ɛnane ɛn ɛnyɛ dua na obi abɔ yɛn no o. na yɛnhunu sɛ onyame wɔahyira afrika yɛnhunu yi ɛna yɛnyɛ yɛadwene sɛ yɛyɛ biribi agya hɔ ma nkyirima na abrabɔ biara no a wonni adwen sɛ baabi a wogyina biara no wonni adwen sɛ deɛ woyɛ no woyɛ ma nkyirima abɛnya ho mfasoɔ no na ɔyɛ ɔbofoɔ sɛ woyɛ abusua panyin sɛ woyɛ agya woyɛ ɛna mmerɛ bi yɛdi nkɔmmɔ a obi asoma ɔkan sɛ panyin bi kura tumi ka sɛ sɛ ɔno agya no ɔnyɛ yie a ne ba bi anyɛ yie da ɛho yɛka woyɛ awia na ɔyɛ bɛyie no aberanteɛ yi baeɛ ne kae a na ɔte mu dada no a na ɔyi so ɛna wama na sogyafoɔ atwa ne ho ahyia sɛ ɛno a oh baabi a kafei na wɔn kra cars akɛseɛ nkafei na wɔn kyerɛ sɛ tumi yɛ wɔn deɛ aha aberanteɛ yɛ nipa soronko ɛwɔ africa ha ɔbol the city na ɔyɛ wo yi a na woyɛ wofiri burkina faso a na wɔn nso wɔredwen sɛ wokotu no agu wokotu no aban ɛn. Eh? Ɛdeɛ na ne ha yɛn na obi yɛ ade pa na sɛ ɛɛ wontumi ɛnyɛ tena seɛ ɛɛ saa nana nana kwan bedi ako ɔkyekyere siti o ɔno koraa deɛ ɔmɛfa ghana dwapadeɛ nana kwan bedi ako nso deɛ ɔyɛ dansoɔ. Wei ɔde ɔman no adwapadeɛ na ɔde yɛ. Ɛna n'adwe mpa nti yɛrebɔ n'aba so. Saa ara ɛna bosome dumienu yi ɛwɔ ha yi o. Ɛso a na yɛrekɔto aba a mesrɛ wo yi w'adwene firi namba no biara so Na hwɛ, Nana Kwame Bedi Ako, ɔno ne asukɔnom a ɔwɔ mu, ɔno ne aberanteɛ a ɔwɔ mu. Namba 12, na ɔde nsa si hɔ. Na wɔn nsa a wɔde si hɔ no kyerɛ sɛ wopɛ nsesaeɛ. Wopɛ nsesaeɛ. ɛkyerɛ sɛ wodɔ ɔman wei ɛkyerɛ sɛ wonim nyansa sɛdeɛ nnɛ burkina faso ewiase nyinaa yɛbɔ yɛn nsɛm ma wɔn yɛbɛbɔ yɛn nsɛm ma ɔman ghana nso mmerɛ a ɛbɛnya obi a ɔwɔ tema ɔwɔ pɛpa ɔwɔ ɔdɔ ɔwɔ nyansa na ɔpɛ biribi ayɛ aha ɛnyɛ obi a ɔbɛsɛe adeɛ ɛnyɛ obi a ɔbɛka nneɛma guo ɛnyɛ obi a ɔde yɛ bɛkɔ yɛakyi mfie bɛɛ du na yɛasa apere apere apere apere apere abɛgyina baabi a yɛwɔ burkina nyame nhyira mo ibrahim nyame ɔnhyira wo na kɔ so wɔ nipa a woyɛ wɔ ɔman no mu no yɛbɛkɔ so abɔ mpaeɛ de ataa w'akyi firi sɛ woyɛ bibini yɛn nyinaa yɛ abusuafoɔ burkina kɔ so a ɛbɛsae ghana nso ɛna ghana kɔ so a ɛbɛsae ɔman a atwa wɔn ho ahyia no na yɛpɛ sɛ yɛfrɛ yɛn sɛ wiase anaa bibifoɔ nyinaa no nsoroma ne ɔman Ghana. Na ɛbɛgyina wo ne were so sɛ yɛbɛretae NPP ne NDC. Ama nsɛm a yɛreka fa Burkina ho no, yɛahyɛ ase aka bi afa Ghana ho. Onyame ɔnhyira wo mo ne hwɛ ne tie. Bye bye.